Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa oh. Yes twabashemerererwa ogundi omurundi. Mwebare okugumayo. Mutusaasire abantu babi abaratugirira ngu beitu obu vidiyo bwaitu burahe ku mutakisindikaga bwingi murasindika kamwe kamwe. Mutafayo turiyo kandi za risiponse zaanyu nizo ziraabe ziratuha eky'okugamba. Mbwenu twagaruka nyine amatsiko ngu murigye, nyowe na mutaahi wangye. Nyowe ndi Ekiriida ow'omugisha kandi nyine mutaahi wangye ow'eiziina rirungi. Paragraph yoona. Abaine-Ruhanga Paulo Twesigye. Abaine-Ruhanga Paulo Twesigye. Twashemererwa munonga haza eri izooba ekyatureetera n'enshonga nkuru munonga munonga eriija kugashira iwe naanye omu magara g'ensi egi ahakuba turaabe tutakyetegyereize eki, twija kugira ahu twagwera. Turenda kugamba aha bashaija babiri omwe ni Petero ondiijo ni Juda Shekaryota. Shekalyota, Yuda Ishekalyota ninga shi orikweeta Juda Sikalyota. Abashaija abo babiri baine ekintu kimwe ekiri in common, itwe abashomi ba Baibuli and of the two, omwe akeehakana Yesu, ondiijo akamureebya. Omuri abo owaamureebize ni Yuda, Yuda Ishekalyota. Hati akamureebya, kandi it was even foretold, kikaba kyagambirwe, Yesu yarakimanya ngu baraza kumureebya, and kyahikiirira, omushaija yareebya Yesu mukama we, and twareeba Petero nawe Yesu akagira, wakamwegambira nomumaisho yamugira ati enkooko etakajugire kashatu oraza kunyehakana. omushaija agira ati apaana tikirabaasika mukama wangye, omu mutima ndagira ngu arabaasa kuba yarakimanyisize ati tindabaasa kukwehakana kwonka Yesu we akaba arakimanya, omushaija ku baari baamuteeramu enkoni nka zingahe abashaija baagira ngu niiwe tukureebire nawe ati haaha emirundi eshatu yaamwehakana, so turareeba boona babiri bari aha siteegi niyo emwe, oriya yaamureebya ogu yaamwehakana Kandi oriya ow'okumureebya akamureebya in the eyes, arikumureeba omu maisho nagira ati reeba niwe ogu, baamutandika enkora. N'oriya ow'okumwehakana nawe okamwehakana nawe barikureebana bati, bitari by'okugira ngu manya ngu n'orugambo manya aa, this was sure, Yesu we wenka arakimanya ngu owandeebya n'ogu, Yesu arakimanya ngu ogu ou naagize ngu niwe araaze kunyehakana, ak'ehananisa ngu taarabaasa kunyehakana, yaanyehakana. So ku kyabaire kityo, turenda ngu twegyere aha reaction z'abo bantu babiri. Yuda ku yaamazire kureebya Yesu, kyamurenga. Kyamurenga kyamubaho kihango, ya sente yaazaakiira zaamurema eikwata, zaamurema mbwenu zaamuremeerera. Yaazinagana aho, yairuka, ekintu kyamukiza amaani, omushaaha yaagwetamu, yaayehanika. Tureebe Petero we ku yaamazire kwehakana Yesu. Nawe kyamukiza amaani? Yes, kyamubaho kihango yaarira yaaborooga. Kwonka we yaayeteisa. Ahwaho abo bantu babiri, ahwaho aha ppoyinti egyo. almost same action kwonka different reactions. Aho niho endera zitandikire. Tuyeho ekyokwega erizooba. Noosira ngu ekintu kukikuza kubaho really nikiba kiri nikimanywa nari kiri planned that it will happen? Kibaho kwonka of course haine ekiraatume kyahikiirira. Yuda akatuma ki ahikiirira eky'okukwata Yesu yaikiriza esente then ahabw'okuba Yohaana naamugambaho ngu akaba ari omushuma. Yuda akaba ari original ari omushuma? Akaba naakunda empiiha munonga. Akaba naakunda esente. Noija oku Obu baashuka Yesu amajuta aha bigyere g'omuhendo mwingi munonga, ku yaaherize gamushuka, Yuda yaagira ati, Ati aga majuta ga gari ag'okuguzibwa, hakarugamu esente nyingi ez'okuhwera abooro. So Yohaana aho niho arikukomentingira ati, Aka kigambo ahabw'okuba akaba ari omushuma. akagamba ngu okuhwera abooro ahabw'okuba akaba ari omushumba of course akaba atarikwenda kuhwera abooro. Akaba atari mubiiki waabo wa Niwe yaabaire ari omubiiki. So Yesu akaba naakimanya ngu Yuda we otamuhaire sente na n'okuba omwegi nikuza kumurema. So naateekwa kuba omubiiki aba abone kuba omwegi agume aha tiimu. Nk'abaingi na hati abamwe bari omu buheereza bw'ekanisa ahabw'okuba n'ekya Yuda. Abandi Eh, hariyo hariyo akaseera eh, kaahwayo bati kaahwayo tarigaruka aha kituutu kubuurira. n'amazima Abandi n'abakyebezi ahabw'okuba nibo bakubara sente. Abandi mbwenu bityo bityo bityo abantu bari omu kujunwayo torikubura okutambura oku orikuza na mugongo. Eh, so hati na Yuda niyo yaabaire eri karagita egyo, Yohaana nikwo arikugishoboorora ati, aha muheru aho ahu yaahikire akagarurira abanyamurwa sente ahabw'okuba nibo baagabirwe bamuhaire sente barikugura Yesu ngu bamwite, noonsisira ngu akateekateeka Ati, Ka n'amazima shi ka baaza kumwita? Ahabw'okuba nooreeba Yesu akaba akozire eby'okutangaaza bingi. Akaba ahumwire empumi, akaba ajwaire abafu, akaba mbwenu akaba naakora ebintu bingi by'okutangaaza. Hariho n'obu Herode yaamutumaho ati, Mugambire aruge aha. Yesu yaamugira ati, Mugambire muhe gye huname. Ndi aha, hati na nyenkya ekare na bwakye ekiro. Okuhitsya ei ndamara omurimo gwa Tata nibwo ndaarugye aha. So so Yuda akagira ati esente ezi reka ezitanfeera reka tuzitware kandi agaruke abareme tibaramwite nikwo ndikuteekateeka oshusha ngu akaba nateekateeka ngu tibakuza kumubaasa naaza kukora nka akakoryo nainga mbi nka abanyamurwa abeebembezi b'ediini baraza kutiina kumwita mbi yaareeba baija n'amaheba baamukwata baateera. Yaagonda yaajwa eshagama baamuhutaaza, Yuda yaasharamu agira ati esente kanzigarureyo. Okugarurayo esente ezi ni nka restoration omuntu kujunga ngu okagarura ebi ebi oibire but when you don't trust waaba otarikwesiga ngu eki waakora kihikire, amazima gakyo tigarikuba evident, tigarikureebwa. so akazigarura kwonka tikyamara ahabw'okuba character ye bukaba buri obushuma so yaguma atamanyire kwashusha mbwenu nk'okushashura eibanja tikwaba kwetiisa bibi tikwaba kwetiisa bibi ekibi kye kyarugaho kyamwita. Kugira ngu n'okuhikiiriza waaba otakwiine, orabaasa kwetiisa osaasirwe Kwonka omu omwe omuri iwe Eh, oreba ekitaagira isense yes kandi obure n'okumanya ngu n'okusaasirwa osaasirwa ogumu mu nkomo Ogumu. nkomo y'ekibi yes so yuda akaguma omu nkomo kandi ekibi kyamwita nk'oku paulo omu barooma arikugira ngu empeera y'ekibi n'okufa the wages of sin is death kandi petero we akakora equally the same big thing ahabw'okuba akatiina okufa yaayehakana yesu Kandi Yesu akaba akimugambira ati, Nooza kunyehakana. Petero ati, Tindikubaasa. Ekirikumanyisa kandi naamanya ngu okumwehakana ni kibi. Kwonka hati ahaku baamubuuza kyareebeka nk'ekyanguhi. Omu kikaari kuri ei baabandize kumubuuriza bari aha muriro bakwota omuriro, omu kikaari kya Herode okwe eky'omugabe, Petero niwe aabaire ari omushuubuzi w'ebyenyanja akaba naaguza ebyenyanja. So abo abaishiki bakaba nibamumanya, abakozi abo bakaba nibamumanya. Abakazi bagira ngu beitu na n'ogu nawe tumureebire ari nawe. So ahi Petero yaakuratiire Yesu, sitiiru bakaba baamureebire ari nawe. Mbwenu hati ku ya ku baamugize ngu na n'ogu ataapaana, waashusha ngu kyanguhi nk'oku orikureeba obwishiki mbwenu agira ati, hati tikine nshonga totwarwa n'onyowe. aha shaaha egyo Eh, kikaba kyanguhi kusinga kwikiriza kwikiriza Ekintu kyari bakamu kyangu yes yes akarama ngu obuzibu rwawe bubi yes akarama ngu naza kukirugamu ahabw'okuba mm, baamukwata bariyo nibamuteera mbwenu naanye banteere Eh, kandi naanye banteere nk'oku omwe yaabaire naagira ngu abeegi ba Yesu bakabeita ahabw'okuba barikubuurira enjiri y'obushema. So hati Petero yakyehakana kandi na nabishemwe currently nikwo bakukitwara nibagira ngu they are things you can go with ngu eki tikirikukutwara gehena ahabw'enki kitakutwara gehena okugira ngu Yesu tinkumumanya kikaba enkiza kikaba nikibasa kita kuba ekibi kikaba kitashemereire kuba ekibi ahabw'okuba akaba nayerwanaho so na hati abishemwe abingi nikwo bakukitwara nabo nibenda kwerwanaho nayeyoreka ati.

Mukama wangye yaakingambira mbwenu naakikora. Yaayeteisa, yairukanga yaaza n'ahu abandi beegi baabaire bari yaabagambira ati, Naagwisa akagwe, naayehakana Mukama wangye. Kandi yaahamya ku yaayeteisa kandi ku yaasaasirwa ahabw'okuba ningira na bagyenzi be taramucwereire rubanja. Mbwenu bakaba nibamucwera bata? We ka yaaba mukuru ataire ati atleast ka yayehakana ariyo. Abandi bakaba bebeshereki. So boona bakaba bashobezi. So I think faith in what you are doing is very very important. Kugira okwikiriza omu ki orikukora kandi okamanya oti tindikushobya. kandi okyo oba noshobya otakimanyire tikirikuba kibi kyawe ahabw'okuba waba otakukimanya, kwihaho kuba nokimanya kwonka ngu okakikora nkana, nkaba nabagambireho aha w'eishe-emwe ou naatayaayira akangagurira viinyo, n'ow'eishe-emwe mukuru ari Kanoni. ari retired yateeka kyamushana nungi eventually yareetaho na viinyo amuheere aho nk'okurenzyaho. Egiraasi yangye yaagumaho etanywirweho, ku yaagumire etanywirweho baaba mbwenu baaba condemned. Titwakigambaho tibaakigambaho naimuka naarugayo n'omutima gwangira ngu ogu omwegyendetsereze. Aha mbuzi mbi tosibikaho yaawe. Omu sakozi za furendizi Yesu noomwetenga n'omuntu mukuru kwonka aha mbuzi mbi tosibikaho yaawe. Be very very careful. Ahabw'okuba otwo otuntu tukye tw'oshanga noogira ngu aa ngu aa ngu oweishe-emwe ngu aa ngu ryaho, oweishe-emwe nywaho, aa tikiine nshonga, beijo ekyo kihandiikire nkahi? Eeh eeh. kabishemu akabagainemu hariho akagari omu fridge kagabiikire ka nibagaburiraho aba abarikuganywa Abakiga bo kubaranywa enture eeh za excuses butyo nangwa obumwe bushwa nk'obuhikire yes kandi obumwe nangwa wabizamu waganywa eventually waza kumara obwire oraganywa oraza kushanga niiwe ori omwe aha baragira ngu tigaine enshoonga and you'll never know who are going wrong. Yes. Before you know it, you are an irritating Christian, oshange okwe nyine ahu waahitsya orateeza ensi baba abakyari bato omu kujunwa. Ekyo n'eky'okubanza. Ekyakabiri, waapa waaba permissive, waa waa waikiriza waa waagira double standards, you will not have the moral authority y'okwongyera kugamba ekigambo kya Ruhanga authoritatively.

Hee, hati tukaza obu omufumu akateera yaaba n'eki ebi yaataire? Hati mbwenu tarakizire? Hati mbwenu omwana tarakizire? Mbwenu hati oramugira ota ngu akashobya kandi iwe ori haatwarwa? Ondiijo ati nyowe twenda kutaasana, ati ogu ni girlfriend wangye. Ati n'obu ntakamutaahize mbwenu ndenda kumutaasa. Ati mbwenu kiine ki kiine obuzibu? Kasha iwe kora nyowe twaba. So you'll find toine toine bushoboorozi bw'okugira ngu ogambe aha kibi ahakuba eki orikukora Nakyo ni ok, naiwe oyenda kukibyabya ngu tikibi. Twaza omu Batesalonika, sura ya kataano, twaza aha mushorongo gwa abiri na ibiri, haragira ngu twetantare kyona ekiri kweshushaniriza n'ekibi. So eventually naiwe naiwe oyenda kubiha ngu tikibi kwonka kireshushaniriza. And indeed, nk'omukristaayo, we should strive so hard to raise the standards zitashwanisa nk'ab'ensi. Because eshaaha yoona oraganya orasinda, ogambiisibwa. So hati Petero na Yuda bya unfoldinga bityo. Petero yaayetiisa, Yuda yaayehanika. Ahabw'okuba bamanya ngu yes bikaba bibarengire byabaho bingi. Kandi nk'Abakristaayo naitwe biratubaho bingi. Okora ekintu kikurenge oruhu rukuhwa nk'aha mutwe, oza kushanga oshanga ogwerigwe akagwe nangwa na kyabaasika n'ab'eishe-emwe bakwigizayo but what is the best reaction there? Aho niho turenda aho. The best reaction waashanga ogwerigwe akagwe, ekintu yes kikubaireho yes eki okozire ni kibi and indeed oteteisize omu maisho g'abakristaayo you are not even supposed to surface again ahakuba ori ori a hypocrite since then so ahanyima y'ekyo waamara kugwerwa akagwe tushemereire kutwaza tuta? Ah, hariho ekyeshongo ki orakira kuba ekishonga ekirikugira ngu n'obu omubazi guraashaariire na rurara yaawe ekatukimita, byona nitubyemera. ahabw'okuba niiwe omujuni waitu. So n'obu kiraabe iwe ekya ekikuru ekiri ki very very important okurugira kimwe aha mutima gwawe yeteise. Yeteise n'obu haraabe hariho abarikwenda ngu ogire ogundi muringo ogu waayeteisamu, obundi may be nibenda ngu ogumizemu osaasire kimwe, ekikuru munonga n'okweteisa kandi okweteisa nikimanyisa okukireka ekyo eki waaba nokora kukireka okutarigaruka kukikora omu rujungu ni repent it is like a u-turn kureba noreeba omu west oreeba omu east yaacu otarigaruka kureeba omu west eyi kiri okireke. Reka kweteisa obushambani kandi okashanga omukago gwawe n'abashaija nari na n'abakazi guri intimate. Reka gube reka gira omukago nabo tokubanga kwonka torikuhika aha mukago guri questionable. Reka hariho munywani wangye actually akiriho na hati kwonka bakaba bakira kugamba ku arikushambana n'abakazi b'abandi. Mbwenu omurundi gumwe yaashambana n'omukazi w'abandi, ku yaashambaine nawe iba yaabakwata baamwaka motoka. Ku baamwaka motoka amakuru gaajanjaara gaayetooroora omu tauni ei twabaire turimu Mbwenu ku aija angambira ati nibambeeherera mugira nti kwonka shi ori married? Nyowe tindi married ati ka batakumbeeherera ahabw'enki naiwe bakubeeherera? Kandi ku bariyo nibakubeeherera mbwenu emotoka eri ahi? Ati emotoka ati ekatunga accident yateerwa aha poriisi, poriisi eyaanka ahi? ekirikumanyisa ngu ebirabaasa kukureetera waabehererwa nabyo byetantare, webare munonga twareeba ngu okugwerwa akagwe kaingi kutubaireho. Mbwenu ku orahika okwe wagwerwa, nangwa bamwe already na hati akagwe katugweriire, kabagweriire okwe muzimbagatariire, ori aho oyine rwango ogibiikire nk'emyaka yaawe nkaago, nk'abiri, neiba torenda ngu omureebe, abamwe muranga n'abaziire baanyu, abamwe muranga abu murazaarwa nabo, mwine rwango, obushambani oyine omushaija atari waawe, muri omu bushambani for long, ogwerirwe akagwe. What do you do there? Na n'okuguma omu kibi n'okwehanika nk'oku nanka yayehanikire. Okugira ngu kweshanga ori omu kibi then okagumizamu ori omu kibi, it is it is better by the way oyehanike than kuguma omu kibi because aho oraza kwongyera ku irritatinga na n'oku na n'okushisha byingi. So. okugira ngu ogume omu kibi, rugayo oyeteise. Bikozi hariho embabazi ezo. Abaramanya Ruhanga, abaretegyereza embabazi, embabazi ziriho kukwakiira ku oramaririze n'omutima gwawe okweteisa. Ahakuba hariho aharagira ngu beitu ku bamazire kucumura ahari Ruhanga, bwe bakagira eshoni, bakabwerabwera. hariho abantu turi omu kushiisha kwonka n'okubwerabwera tikurimu like tukaba bold enough bu titukifayo oba twashiisha tuta mbwenu ab'eishe-emwe okweteisa nikyo kikuru ku oraabe oteeteisize biri naiwe naiwe ogume omu nsi naiwe ogume oihamu akatunguuka okagire esente nainga bakakuha obwenyoomi omu kanisa nainga bakakuha ki eventually oraba orikutoora geehena oraba oyehanikire generally. Mwebare munonga oteebwa ku subscribinga, ku likinga ka sharingire na friend waawe nawe akareebe amanye ngu obuteetiisa muntu weena ekibi munonga. Mwebare munonga see you next time. Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu teera karubi, tiburimu baemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna ideas ze. It is very right. Tushemereire kuramirwa.